Magblɔ be kɔsiɖa ɖeka kple nane nye yi ye viaɣetɔwo wone ŋutsotsyɔ ɖe be yewo dama ʋu ge le akosombo kple kpoŋ ale be eyi woɖo ŋutsotso ma ɖe awɔme fia mi be no medu no megbe ale be dumeviwo nano dzadzraɖo me be ɖewohĩ emetso nu aɖe ado. Gake míebui kura be meŋkeke eve de ege o, woadze tsiaƒu gɔme kɔa eme tso míwo gbegbe nano ava adze mí o.

Egbenye ŋkeke etɔ̃ gbe ye gbeɖiɖi ɖo awɔme fia le eƒe fiawo gbɔ be dzɔɖebi aɖe gadzɔ le míaƒe dukɔ vevietɔ ƒugɔ kple dzeƒia kɔa? Egahe tukaɖa de ye viwo dome. Egbe ŋu aɖe ke ne woadze kɔ wo ɖe videowo wòkakam. Awɔme fia ye wòkpɔ videoawoa, eʋuʋu be ŋuia megadzɔ alea gbegbe kpɔ o. Eyowɔ la, anyo be ye ŋutɔ ya azɔ akpɔ ŋua kple ŋku. Ye na awɔme fia. Eho le yo dzidzie India be yeava kpɔ mi, ado gbe na mi, atso baba ado na mi, agade dzi ƒo na mi be yemeŋlɔ mi be o. Ke eye wònye be wòdzɔ la abe dua fofo na evidzigãtsɔa wɔmefia ƒo be yeava kpɔ mi. Ne yekpɔ miaƒe dɔdɔ, atso dzi ade ƒo na mi, Be afɔ ɖesiaɖee ke ya ɖe, abe miaƒe awɔmefia ene, kple eƒe fiawo, ako to dzi ne dziɖuɖua newɔ minya ƒe na mía, ye afɔ maɖe ge. Ta egbea míaƒe fia vevea, ye ŋutɔ yeava kpo ŋui ake ne edzɔ. Menye be yeanɔ anyi woava bɔ mania na ye o, ale be ne ye nu ƒom etso eŋua, yeate ŋu tsi aƒo nu kple kakaɖedzi. Ta Míaƒe awɔmefia kple yiƒe aʋafia gã, aʋadada kple ɖushifia gã, ta míaƒe vava kpuie ko awɔmefia be baba na mi, atso dzi ade ƒo na mi, be yetɔtrɔ ge ayi, medzidzi ge ɔ, mie ye ŋkɔ se ge. Míeme gbe na ame aɖewo ho yike wodo ŋugbe be medzidzi ge ɔ. yewomia gbɔ ɖo ge kple kpekpeɖeŋu aɖewo. Ke kuku yi míegaɖe na mí nye be eyo nye be vo ta woʋui etsia gegem ɖe mía me kɔ dzeƒia edzi yi ge eyo gegem ɖe tsiaƒua me kɔ tsiaƒua ega dzrolo do ge awu alea wòle fifia gɔ̃ hã. Ta ame sia ame neɖo ŋu ɖo ale be ne naneke madzɔ yi ke agblẽ nu tso He míekpɔ fifia ŋu o. Ta wɔ me fia be baba na mi dzi nano mia ƒo loo akpe na mi. Bɔnyɛ ŋutɔ matsɔ fɔ akɔe be nu ka tutu ya dzɔ ɖe wo dzi hã. Ye nyateƒetɔ hã eye meva mekpɔe be ahɔnsi aƒe na wo. gake megblɔ na wo kple dzideƒo be, Woƒe dzi megatso o. Nye ŋutɔ meva kpɔ nua, eya fɔe ɖe gema alea, menye wo. Fi laa gɔ̃ hã, míeɖe afɔ ɖewo gɔ̃ hã do ŋgɔ wo. Menana woanya be meɖu megagbɔ yi ge. kple kuku ɖeɖe be ne tu xɔ na mí, ahɔ zi aƒe na mí. Etsi va ɖe mía bo, etsi ɖe bo nfa, etsi ɖe bo nfa, zema, ta. Edzi ɖe nɔ mia ƒo sia. Ne míetsɔ fia mía ŋgɔ nɔ be mɛ ɖɔɖɔɖɔ ɖɔɖɔ akpo enu gblagba. Ale wògblɔ be akpo dukplɔ la menye va kpɔ gã kple ekua me wobe woku nɛ wokua me akua mɔ hã me yi ke be ekpo nava na mí ne míwo hã ɖe Míakpɔ wo gbɔ vie. Ne wònye be nu ma mete ŋu de dze edzi abe woaɖe ke le ƒua me aɖi la mɔ me ado kpo ɖe mía gbɔ nyɔa, míate ŋu akpɔ gbɔ vie ke yi ɖe ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Le eya ta míefɔe xoxo na Fofo eye si be nedze agbagba na mí. Ee, wogblɔ nɛ, wogblɔ nɛ be eya gasesẽ gã o, eya gbɔna gasesẽ gã o.

Ta me geɖe mete yi ɖe erɔ sa ƒe hã o. Ta wɔe be erɔ eke kple tɔwo ɖi ɖe edzi na mi. Míawo hã míawoe nye lãyiyilawo. Míaƒe aƒewo le mɔ dzi afi ya. Nyitsɔ va míeva míakpɔ nuwo gbɔ ko vɔ etsia koe esa li kple nuwo na mí. Míaƒe gaɖɔ kple gbadowo le tsi me. Hafi míado dzo la aɖe ŋu hã ezu dɔ. Ɖe míva yi hayi mía nɔviwo gbɔ hafi ele. Nyateƒe nyitsɔe míeli. Míetso ƒuta gbɔ kɔ. Míayi lã, míekpɔ teƒe míayi lã le. Etsɛ ɖe xɔ me katã na mí. Míekpɔ teƒea, míade kupɔtu ɖo ado dzo ɖi o. A míeva tsi tsi ŋgɔ, míekpɔ mlɔƒe hã o. Míekpɔ edzodoƒe hã ɖeko míeva li va tsi tsi ŋgɔ ta miaxɔ na mí. Afi ya, afi ya for instance a, aƒe nye mea, ya loko va do kpata kɔ enya be mia move. Ŋutsia ŋu eyo ni eta yi. Alea ya míegblɔ mea, ehiã be. Government and come to our aid. Kple subɔ kpe ɖe mía nu ɖe. Ne woku ƒua me na mí ɖe. Abe eƒua na dze me. Kple subɔ na ɖe. Míaga face eh, problem ya o. Enyo ŋutɔ. Miakpɔ le mía ŋu sea. Yema mie kuku ɖem ne dziɖuɖu eh, be ɖe no kpe ɖe mía ŋuti. Eƒua me kuku kple amɔ me kukua ya ehiã na mí vevie ŋutɔ. Ta wo dzagbɔ ku tsaƒua me na mí. Ne ne tsaƒua me goglo kɔ. Megate ŋu gota bago.